Nilqagħkom lura magħna, grazzi talli qegħdin issegwu Niskata. Mistieden regolari fil-programm tagħna li kien magħna anki tul din l-iskeda kollha huwa Kane Said, Manager Komunikazzjoni li ġej mill-Fondazzjoni Logħob Responsabbli. U Kane għamel referenza anki matul dawn il-ġimgħat li kien magħna li għaddejja kampanja, ġiet introdotta kampanja li ġġib l-isem ta' Take Action awareness campaign u kemm hu importanti anki li l-għarfien jinfirex. Aħna aħna waqt il-programm tagħna dejjem nippruvaw inwasslu informazzjoni t-telespettaturi tagħna kemm hu importanti anki l-logħob responsabbli. Imma il Fondazzjoni ħasset li għandkom timirħu iżjed. Kif inti Kane? Ninsab tajjeb. Insellimlek Angela u nsellem lit-telespettaturi kollha. Illum ħa nitkellmu ftit dwar il-kampanja. Iva, il-kampanja ta' għarfien Take Action, kif għedt tajjeb ħafna inti Angela, se nkunu qegħdin nimirħu Nimerħu fuq farxa wiesgħa tal-midja fejn se nkunu qegħdin ninformaw lill-pubbliku hemm barra b'aktar saħħa rigward il-servizzi tagħna ta' sapport tal-Fondazzjoni u kif ukoll noħolqu awareness rigward x'jiġifieri li inti tkun responsabbli fl-attività tal-logħob tal-azzard. Din hija kampanja wiesgħa, kampanja impenjattiva ħafna għall-Fondazzjoni fejn kemm jista' jkun se nkunu qegħdin nilħqu n-nies hemm barra u nuruhom X'jiġifieri fondazzjoni logħob responsabbli? Nispjegaw induru bieb bieb, Angela. Din hija kampanja varjata ħafna. Għandna kampanja fuq billboards, għandna. Ok, antiċipajtni għax kont se nistaqsik fiex jikkonsisti proprju anki dan il-proġett. Yes, yes, yes. Għandna reklami ġodda fuq it-televiżjoni u fuq ir-radju. Għandna reklami diġitali online, għandna reklamar li ħa jiġi mqassam door to door bħal posters fil-kumpaniji tal-gaming. Iva, hekk hu, hekk hu, ħalli kemm jista' jkun nilħqu nies, kemm jista' jkun inkunu fuq l-għatba speċjalment ta' dawk in-nies li sfortunatament il-logħob tal-azzard iniggżilhom kemxejn il-kuxjenza, joħorqilhom problematiċi. Nistaqsi, x'ġagħalkom anki toħorġu daqshekk b'saħħitkom anki f'dawn il-ġranet li ġejjin biex tippruvaw tilħqu kemm jista' jkun kull ċittadin Malti u Għawdxi? Iva, din il-kampanja medjatika ta' għarfien hija parti minn proġett take action, nieħdu azzjoni kontra l-logħob tal-azzard f'Malta. Dan il-proġett kien jinvolvi f'riċerka, Angela, li din ir-riċerka li koprejna għall-perjodu 2018, dsatax u anke għoxrin, ħriġna diversi spunti. spunti li użajnihom għal din il-kampanja ta' għarfien, skużawni. X'ħareġ minn din ir-riċerka, pereżempju, il-żgħażagħ tagħna huma l-aktar grupp predominanti li jilagħbu logħob b'xejn, gaming, għal inqas minn siegħa fil-ġurnata. Ħareġ ukoll li bejn l-etajiet ta' dsatax u 24 sena f'dik l-age bracket iż-żgħażagħ tagħna jilagħbu logħob tal-azzard bi flus. Ikunu Iva. għadhom daqshekk żgħar. Hekk hu, Dan minn hekk fejn hu. ħareġ- minn fejn- minn fejn ħarġet din l-informazzjoni? Din għamilna riċerka, Angela, parti mill-proġett em, mexxija s-Sur Vince Marmara, em, li tkopri dak il-perjodu 2018, 19 u 20. Naħseb l-aktar riċerka riċenti li għandna li għandna f'pajjiżna vis-à-vis il-logħob tal-azzard u anke l-logħob xejn. Meta qed issemmi dak il-persentaġġ u dik l-età taż-żgħażagħ li diġà qed jirrikorru għal-logħob bi flus, għalija hija xokkanti. Allura meta inti tara li hemm predominanza tal-logħob tal-azzard bejn dsatax u 24 sena, Perijodu ieħor inqas minn ten euro fix-xahar kienu qed jonfqu. Imma xorta flus, Angela. U jista' jagħti l-każ li, kif dejjem ngħid, jekk jinqabeż il-kontroll fuq il-flus, tista' tidħol f'saram, tista' tiġi darek mal-ħajt fil-vizzju. Iva, ħadna dawn l-ispunti mir-riċerka u allura għedna mela la ż-żgħażagħ tagħna għandhom din il-predominanza. Għaliex ma nittakiljawx aktar liż-żgħażagħ tagħna bħala awareness? Jiġifieri noħorġu aktar reklamar fuq it-televiżjoni, aktar reklamar diġitali, online, fejn l-għajn żagħżugħa aktar aktar tmur tmur fuqha. Iva, barra mir-riċerka, il-proġett ukoll ħadem fuq stħarriġ, riċerka, stħarriġ u taħriġ. Jiġifieri aħna ħarrġna wkoll parti mill-proġett persuni li jagħmlu kuntatt on a daily basis ma' persuni li ibatu mill-vizzju tal-logħob tal-azzard. Hemmhekk provdejnielhom taħriġ taħriġ professjonali li minħabba l-Covid kellna naqilbuh imbagħad online, fejn missejna ma' diversi professjonisti. Jiġifieri aħna qed ngħidu li se tiġi introdotta kampanja nazzjonali, però din il-kampanja, il-ħidma tagħha ilha li bdiet, ilha li qed issemmi fażijiet differenti. Hekk hu, hekk hu. Din il-kampanja ta' għarfien hija t-tielet fażi. Imbagħad wara l-kampanja ta' għarfien irridu noħorġu bi stħarriġ ieħor, stħarriġ nazzjonali biex nikkalkulaw l-impatt li ħalliet il-kampanja ta' għarfien. Morna tajjeb, ma morniex tajjeb, fejn nistgħu narranġaw. Dak kollu biex Number one, nerġa' ngħid, ninformaw lin-nies hemm barra vis-à-vis ir-responsabilità, l-importanza tar-responsabilità fil-logħob tal-azzard. Imma wkoll nħeġġu lil dik il-persuna li qed tbati minn problematiċi biex tfittex is-sapport tal-Fondazzjoni, tfittex il-1777. Fil-fatt in-numru qed jidher fuq l-iskrin tat-televiżjoni. Hemmhekk anki jekk persuna jkollha ċertu mistoqsijiet li trid tistaqsi il-għaliex il-vittma mhuwiex il-persuna illi jirrikorri għal-logħob tal-azzard biss imma huma anki n-nies tal-madwar il-għaliex hemm ħafna riperkussjonijiet illi jolqtu mhux biss lill-persuna imma anki it's a ripple effect. fil-verità. Hekk hu, hekk hu. Barra mill-1777, insaħħu wkoll f'din il-kampanja ta' għerfien l-għażla tal-online chatline ukoll via www.rgf.org.mt. Hemmhekk jiġifieri titkellmu dirett intom anki mal-persuni li jirrikorru għandkom? Iva, iva. Issib każi fejn persuna saħansitra tistħi Is-semma leħna, Naċċerta li t-telefonati u l-appuntamenti għall-esklużjoni, eċċetera jseħħu f'kunfidenzjalità assoluta, imma min jistħi jsemma leħnu jista' juża s-servizz tal-online chatline. Mela, inti semmejt xi ħaġa, sorry inwaqfek kull darba Kane, imma meta naqbad xi ħaġa interessanti naħseb importanti li nerġgħu nispjegawha. Tkellimna dwar l-esklużjoni, Però għall-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna, xi tfisser meta xi ħadd jitlob li jiġi eskluż minn xi ħaġa? Iva, sempliċi. Jekk l-attività tal-logħob tal-azzard tkun laħqet problematiċi kbar fil-persuna, li l-persuna ssir ivvizzjat patoloġiku ngħidulu, normalment iċemplu fuq il-linja ta' għajnuna nazzjonali 1777 u hemmhekk nagħmlu appuntament mal-persuna għall-esklużjoni. fejn persuna jista' jeskludi lilu nnifsu għal perjodu ta' sitt xhur, sena jew perjodu indefinit jekk jipprovdi ċertifikat mediku sempliċi kif jiġi biex jidħol f'każino, swali tat-tombla, ħwienet tal-logħob liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob ma jkunx jista' jidħol. Kif jipprovdi l-ID card, tixgħel bozza ħamra fuq l-iskrin tal-utent u ma jkunx jista' jidħol. Meta qed tgħid, meta qed tgħid, illa għaliex għadek kemm semmejt illi naturalment l-esklużjoni u jmur, meta persuna tkun eskluża xorta tittanta tipprova tara x'tagħmel biex tittanta xorta tiegħek, jiġifieri tista' taqa'? Iva, jkun hemm każijiet fejn persuna jeskludi lilu nnifsu għal sitt xhur. Lanqas biss tgħaddi ġimgħa fejn jerġa' jmur jipprova jilgħab. Aħna sibna li dan li din il-proċedura sservi ta' ġid fil-proċess ta' rkupru. Permezz ta' dil-kampanja se nkunu qegħdin qegħdin hemmhekk, Angela, ħa nkunu qegħdin inqassmu wkoll fuljetti lil lil iskejjel primarji, sekondarji, Ħa nagħmlu door to door distribution ukoll fid-djar Maltin u Għawdxin fejn se nkunu qegħdin dejjem nagħtu aktar informazzjoni fuq il-Fondazzjoni. Nerġa' nsemmihom, billboards, reklami fuq gazzetti, se nkunu qegħdin nagħmlu ħilitna kollha, Angela, biex il-persuni hemm barra jkunu jafu dejjem aktar fuq l-għanijiet tal-Fondazzjoni Logħob Responsabbli, x'inhu l-irwol tal-Fondazzjoni fis-soċjetà u għaliex hemm bżonn Fondazzjoni bħal tagħna vis-à-vis proċessi ta' rkupru, proċessi ta' irkupru soċjali, hemm bżonn dawk in-nies li jisimgħu l-karba, il-karba għas-sapport u l-karba għall-għajnuna. Wasalna kważi biex nikkonkludu. Inti Kane X'inhu l-parir li tagħti lit-telespettaturi tagħna speċjalment lil dawk li qed jarawna u forsi bħalissa għaddejjin minn sitwazzjoni ta' logħob daqsxejn irresponsabbli? Ikunu jixtiequ li ma jilgħabux imma mhux faċli għalihom għax inti taf x'jiġifieri u tiltaqa' ma' ħafna minnhom dawn il-persuni, jagħmlu l-almu tagħhom kollu. Illum hemm l-għajnuna. X'parir ittihom? Hekk hu. L-aktar pass, dejjem nirrepetih, importanti huwa li l-persuna tinduna li hija għandha bżonn l-għajnuna u li hija għandha problema. Dawk huma l-ewwel żewġ passi kruċjali u importanti u mhux faċli biex persuna jirrealizza Kif il-persuna jirrealizza jikkomunika ma' ta' madwaru importantissimu u jfittex is-sapport. Jiġifieri għamlu kuraġġ, għamlu il-guts magħkom infuskom ħalli taqilbu l-folja ta' ħajjitkom għall-pożittiv. Ċemplu fuq il-linja ta' għajnuna sapport nazzjonali tagħna wieħed seba' seba' seba' jew inkella nerġa' nirrepetih www. rgf.org.mt u użaw is-servizz tas-sit elettroniku tagħna tal-online chatline. Agħmlu kuraġġ, aħna qegħdin hemm biex nissapportjawkom. U nfakkar it-telespettaturi tagħna, m'aħniex se nieqfu hawnhekk bl-informazzjoni anki ta' din il-Fondazzjoni għall-fatt li kif kien qed jgħidilna Kane, il-kampanja se tkompli anki fix-xhur tas-sajf addirittura se tasal f'kull dar kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Grazzi. Grazzi lilek Angela. Grazzi ħafna. Aħna min-naħa tagħna ħa noħorġu barra mill-istudio biex niltaqgħu ma'